Wiki nini hĩtũku mũkũri nũ mũini Zebed Obed nĩatabanire igongona inene mũkawa-inĩ ũmwe mwena wa Thika Road harĩa gwatũthũkire gĩcanjama kĩnene thutha wa mũtumia wake mũini Triza Zebed wa thĩna nĩ umagwo kwanĩka Zebed na ndeto ciatigire nenda ciothe cia ũkinyanĩria na breaking news harĩa kũnyitanĩte rĩngĩ thutha wa ndeto kũmbũranio gĩtũmi kĩa mũini ũyũ kwĩyengutia ng'enda-inĩ na kwĩĩhangia na waga. Nĩ ndeto iria ciũmbanĩtio nĩ Karangũ wa Mũraya thutha wa Trizah the Bed kũrekereria ndũmĩrĩri ya kũmakania nenda-inĩ. Na mbere ya ngũtambũrũkĩirie ndeto ici na ingĩ nyingĩ, ngakwĩhoya na gĩtĩo kĩnene ma wĩtĩkĩre gũ subscribe thĩinĩ wa channel ĩno itũ, nĩguo twekĩra video njerũ ũkamũkagĩra ũrĩ wa mbere. Ndeto cia kĩrĩrĩmbĩ kĩnene nĩciakanĩtie ng'enda thutha wa mũini Triza Zebed kwanĩka Zebed Obed na kumbũrania ndeto ng'eni ciĩgiĩ mũthuri wake kĩũndũ kĩrĩekĩte thikũ nini tu kuma acangĩrwo mbeca nyingĩ thĩinĩ wa igongona rĩa kũ launch rwĩmbo rwake rwerũ na Zebed ũrĩa wĩrutanĩirie na ũini wa nyĩmbo cia kũgoca Ngai harĩa amenyekanire makĩria thutha wa Triza Zebed kũina rwĩmbo rwake rũrĩa oĩkaine naruo makĩria rwa thĩna nĩ umagwo harĩa Zebed Obed okire kĩng'ang'a-inĩ na kwaranĩria na bloggers akĩanĩka Triza na ndeto ciĩgiĩ kĩhiko kĩao harĩa ahithũririe Triza nĩ amũnengerire mbeca ngiri igana rĩmwe thutha wa launching event yake na thutha ũcio wĩra ũrĩa aigire wa kwendia matunda ũgĩthira ũndũ ũrĩa Zebed akinyĩrĩirie akiuga wagi wake na thĩna wake nĩguo ũtũmĩte Triza amonie matharaũ harĩa atengũranirie ndeto ciao cia mũtumia wake nenda-inĩ no ĩndĩ Triza Zebed with support ya bosses ake ta Kinyua Wairatũ wa kambuni ĩrĩa Triza arutagĩra wĩra ya Maono Lands hamwe na mũini MC Karangũ wa Muraya nĩ maateithĩrĩirie Triza kũ overcome kĩũndũ kĩu oho makĩ make sure erĩ aya nĩ matheranĩra ngoro na kohanĩra harĩa gwa kahinda gũkoretwo kũhorerete no rĩu nĩ kũrĩrĩmbũkĩte rĩngĩ thutha wa Triza kuga ke nĩ aremwo nĩ gũkira na ndeto ici rita rĩngĩ na kwĩrorera mũtũrĩre wa mũthuri wake ũkĩharagana. Nĩ haraumbũra ndeto cia kũmakania cia Obed akiuga rĩu nĩ anogete nĩ gũkirĩrĩria mĩtugo ĩrĩa Zebed aingĩrĩire makĩria thutha wake kũnyita mbeca nyingĩ iria ahũthĩirwo nĩ andũ hingo igongona rĩake. Triza akĩanĩka mũthuri wake ĩmwe kwa ĩmwe nenda-inĩ ciake cia Facebook harĩa arekereirie ndũmĩrĩri ĩgiĩ Zebed akiuga nimeishi kukuombea Mungu akubadilishe no rĩu nĩ nogete mawũi niĩ ndigũkira rĩngĩ. Angĩkorwo nĩ harĩ mũndũ ũngĩhota kwarĩria Obeda ũrĩa mũndũ abatiĩ gũikara na mũtũrĩre ma nĩamũtare tondũ nĩma ndarĩ na thayũ. Na mũnjohere nĩ kwaria maũndũ maya haha, Obeda atuĩkĩte mũndũ wa kũnyuaga njohi kira wakati, kũrĩa ndararĩa nĩgetha tũhote gũthara mũtũrĩre wake. Please nĩnjũĩ nĩmũgeretie kũrũgama nake, ona rĩu mũtikanoge karangũ wa mũraya na kĩnyua wa iratũ. Zebed Obed nĩ arabatara gũtwarwo rehab nĩgetha mũtũrĩre wake ũcoke wega tondũ njohi nĩ ĩkũmũnina wona aga kũrĩa. Triza akĩũria mũndũ ũmwe eyumĩrie kwarĩria Zebed Obed ũrĩa abatiĩ gũikara na mũtũrĩre wake kuona nĩ aregete kũmũigua atigane na njohi ĩrĩa aranyua na kwaga kũrĩa. Rĩrĩ arĩ rita rĩa kerĩ Triza arĩtie ciĩgiĩ waganu ũyũ wa mũthuri wake ũrĩa nĩ mũkũrinũ kũnyuaga njohi harĩa rĩa mbere. arĩkia akĩmũhoera hingo ya igongona rĩake, agĩkumithia roho wa njohi, makĩria rĩrĩa Zebed Obed egwatĩra mbeca nyingĩ ciake gĩkundi kĩnene gĩa Akenya, makĩyumĩria gũikĩria Zebed Obed ciugo oho na gwĩtĩkanĩria na ciugo ici cia Triza arĩtie akiuga Obed nĩ arabatara gũtwarwo rehab atanathũka na makĩria mashabĩki makĩyumĩria matakũmwĩtigĩra na kuga Zebed nĩ kũmenyera amenyerete mbeca cia kũheagwo harĩa rĩu kũhithũrĩtio Zebed Obed nĩ kũnyua anyuĩte mbeca ciothe akanina cia launching event yake, arĩ kĩo gĩtũmi kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie Ake kũnyitwo nĩ depression na kuga ndagacoka gũkũ ng'enda-inĩ rĩngĩ, out of social media ndũmĩrĩri ĩno yake ĩkĩgucĩrĩria na gũcũngĩrĩria mũini Karangũ wa Mũraya kumbũrania kĩrĩa kĩrarĩa kĩngĩ na mũtũrĩre wa Zebenda, thutha wake kuga rĩu ũhoro wake nĩ aremetwo nĩguo kũrũmĩrĩra messages nyingĩ iria aratũmĩirwo nĩ ma neighbors ma Zebed anyuĩte kũnyua karango akiuga to our youth and even Akurino youth let me just try and gather some courage to tell you that beer gĩkombe kĩa njohi will not and will never cure depression mũsidanganyike onake kinyua wa iratũ akĩaria mĩario yake na kuga ena mwĩhoko Zebed Obed nĩ agũcenjia all is not gone we have been silent about this issue but on my side I'm still hopeful tũgĩtanya mũkũrinũ ũyũ nĩ akwagĩrithia mĩtugo yake na ikareta ũrĩa kĩhonoko gĩtariĩ Kikuyu 254 News subscribe